Tur hende ke kulpa manera na vi otro hende. Tur hende bisa gobierno a habri e border mucho trimpan. Tur hende ta puntando dede maneranan di biba esnan ku a sali bai nightclub. Ma mi opinion over tur esei ta no sa di unda e virus a kuminsá bèk, ke men second wave. Pero apuntando dele nos no ta solushona nada shona. Mi ta kere prome kos ku gobièrnu ta traha hasi ora e kasonan a kuminsa subi den e second wave ta trata pone man frapi surplus. Si, si nan scucha mi bon por cerra. Ok. No lo a proteha tur hende pa pa di haya virus. Por se. el a yuda bastante pa e virus, e kasonan di virus lo ta ménos. Aruba mester a habri su fronteranan pasobra si no ekonomia no lo drai, El economia lo a keda stagna. E no lo tin entrada. Prome lugarnan lo sera, hotelnan lo sea, sera. Ep lo crea desempleo anto ke esey kelman yu un hende no por paga nan gastonan ku ta awa corente internet y etcetera etcetera kemen gobierno mester a habri e fronter. Mi no ta kere ku ta tin un right time pa habi'é òf lag'é será, pero habri ta habri. I ya, mi ta kere si ku manera e first wave a pasa, nos ta con hende a handle e social distancing of si nan a apli ki ora nan a sali, pero di mi banda si mi a keda praktikié pasobra asta alí manera Mi sa di basta pais a haya un second wave so Aruba tambe lo hayele. So ma keda mi keda mantene social distancing. Mi no a bay night club. Mi no a bai manera take ke men semper ta ta take out cuminda. Nunca mi no ta dine in. Y tambe mi a keda un siman ha un siman un weekend sorry na hotel y hola bay bo. Ja ainda mi no ta sinti síntoma. Kan a dor tabata dròp di social distancing i tambe nos a out of some places pero no semper nos a take out i komo den nos kamer. I bisti mèsk unda nos no ser a bisti. Mi no sa unda mi a keda ku sa na interumpi mi ora nan abri e porta. Siguemen, nos a keda aplica nos nos social distancing, siguemen cada bia cu nos haña cuminda wipe it down, mm ora nos a sali rond di e premises di e hotel nos a bisti nos tapa boca, um y ora nos ta den pool no pero nos ta keda social distancing tog nos ta ta keda praktikele ta yendo tur cos bo manera mi a bisa am.

y nan a bay bek na nevenan di nan na old life. Si bo pensa e bon ta tuma un hende pa afecta tur hende letterlijk, ke men. Di e un, un, e un hende ei a biu, mi no sa, atrobe ben mi no ta tira culpa riba di un hende, pero tin tanto caso awochi di e second wave cu e prome wave no ta ora tin segun mi e prome wave no sa yega shen caso ni awor ki nos tin cuanto caso ya mi no bo conta e prome wave den e di dos wave keda nuebe shen ni caso. Den di dos week e ta hopi shen mes persoonlijk mi tabata haya hopi pa un inchi asina chikito y den e prome weef nos a implementa asina hopi regla cu mi ta manera un no mi ta puntra esey a yuda si of no mi ta kere e respuesta pa e pre mi mesun pregunta ta si pasobra si nos wak a woki Pèran awoki Mondkapje ta un must den tur lugá nan ta pidi bo e. Kèrmèn esei ta bon, pero mi ta haña ku nan implement'é muchu lat manera m'a bisa den promé. E promoi wave mi no a haya mi no a wak e importancia di mondkap y bisa pasobra nan berdad pasobra ta e ta tin hopi tiki hende y bo sa kema mi no a wak e nüt den dje pero awo ku tin hopi caso mi ta bisa manera nan a cuminsa yega dies a dje cinco caso Òf, binti kaso nan mester a implement'é di biaha, pasobra mi ta ha mi ta kom mi no ta haya ku serando e border ta e dirèkt answer pa tur e kemen pa e virus stòp. Nò, poniendo un toke te keda bèk mi no ta haya tampoko ta the right thing to do. Nos ta pasa den dje kaba i si bo wak bon ta tin hopi hende a bai put na varios anochi so tog hende ta ta kibrendo e reglanan so pone atrobe bèrdad ta trese inkomen pasobra nan tin ku paga e but pero den agen bo ta bisa hende nan tin plaka pa paga e butnan so mi ni sa si e prome kimen di e prome. Kema ora nan a implement'é tur hende a paga nan but di dje pasobra esaki ta e manera ta tin basta but i mi ta kere tin basta hende des kiman ku no tin trabou. Kende mi conseho pa bosonan ta ora bosonan kier cuminda djis pidi take out bai come na bo cas den un control environment cu arbo ta controla bo sa cu con bo ta hasi bo cas limpi bo sa cuanto biaha bo ta spray lysol deep cu abo ta usa. Bo sa cuanto biaha bo ta desinfecta bo man, con bo ta laba bo man, ora bo, con bo ta haci cahanan limpio, oranan nan bien fe e lugarnan, so e ta un controlled environment. Ora bo ta den un lugar mi no ta bisa cu nan higiene no ta bon, pero. Abo no por controla ken ta sali y ken ta drenta, ke men den sentido di abo no sa ken e persona manera bijvoorbeeld mi no ta kere hende actualmente ku ta ku e virus ta sali kana pafo pero por ta hende ku ta den cuarentena abo no sa mi no sa pasobra no tin manera sta di manera ta skibi riba na frente ey ami ta den cuarentena. Paga un reunion cu bo. So, bo no sa. A no magina bo mester kita e mask pasobra den un luga bo no por bay come, bo tin mask biciendo bo ta come asina aki. It doesn't make sense. So, bo tin cu kita e mask pa bo come. Bo nunca sa kico por bay fout. Anto, Abraham, bo a haye, alef. pero den nan gamba ta bisa pero amo a tende mi social distancing mi no ta comprende pakico lalalala kikoni nan entora ya como a yega den esey tin hende ta kere oza eta un teoria manera nan ta bisa cu ora nan haci e swab test esun den nan dishi nan ta infectá bo cu e virus? Wel, ami ta bisa no, pero den again bo nunca sa. mi no ta kere cu nan ta spreading e virus, I don't think so. Den una misa e virus no ta airborne. Loke mi ke men ku ta airborne ta ku e no ta den aire ainda. Si ora bo nister, ora bo tosa, si e ta keda un par di minüt i bo saliva ora bo bosa, ora bo papia sali, e por keda un par di minüt den aire pero mi sa ku e ta kai bek. So, e no ta keda manera, bosa, ke kondenana, no. Te ainda no tin un test cu ta bisa cu e ta airborne, so cu e ta den aire. Mi ta spera cu esei no pasa tampoco paso si esei mester pasa hopi hende mas lo worde afecta door de virus aki. Maria sta riba Facebook awe un hende a post algo riba Facebook Facebook friends y un hopi hende ta bisa ku. Nan tata, nan bisiña, nan mayo mayornan, a friend of a friend, no a muri di covid diesnuebe, pero nan a muri di un, a mi ta djis bisa algo, atake corazon, cancer, di otro manes. Y riba nan death certificate ta bin pone cu nan a muri di e virus aki ku ta covid. Tin un kaso ku ta den e un kaso ku ta na Aruba ku un persona esei tambe na a kontele esesa den e lista di morto di covid awor nos tin kuatro morto pero nan a bisa ora el a worde interna El no a wòrdu interná dor di covid, el a wòrdu interná dor di un otro problema ku e tin. I ora el a tèst positivo, so pasei nan ta pone den e covid lista. Pero maya maya mi a haci un comment mi ta bisa por ta e no muri dor di covid pero dor di e complicacion porque maya mi por ta su malesa por ta ta cancer mi ta djis bisa algo pasobra mi no sa di ki persona lo a tin anto dor di por ta den su final stages nan anto el a haya covid anto esey a dun'é komplikashon anto a p'esei e persona a falesé. Esei tambe por. Pero ki pasobra nan ta pensa? Kua tambe mi ta tin e impreshon ku nan ta kera hasi Covid mas grandi ku e tatata. Den sentido di si tin hendenan infektá ku e vírus ta bèrdat i si Si bo tin un malesa króniko e viris por dalbo mas dur ke otro personanan ku no tin otro malesa króniko. Manera malesa algonan di Italia ku ta bisa ku hopi di esunnan ku a fayesé na Italia tabata tin sea diabetis, malesa di kurason, preshon halto, tur e personanan ei a fayesé. Pa esnan ta bisa bo, Protehá e hendenan grandi, i mi ta kere tur hendenan ku tin malesa króniko, pasobra mike men no ta hende riba sesenta so tin malesa króniko, mike men hóben tin tin diabétis tipo uno, i esei bo ta haya ora bo ta super yòn, bo no ta haya ora bo tin sesenta aña, esei kaba ta diabétis tipo dos. ku nan tabata yama ouderdom diabetes pero awoki mi no ta kere ku e lo tin e nòmber ei ainda pasobra mas i mas hende yòn riba bou nan trinta òf riba nan trinta bo sa kiawen den diesocho den binti nan ta nan por haya e malesa di suku tipo dos. Kende mi ta kere covid ta un virus ku ta bèrdat hopi hende ta bisa ku nan a haña komo un grip i nan a rekuperá nan mes basta lihé tòg mi ta pensa ke men tur di hende ne'ey a muri èg di covid òf nan a muri dor di. e malesa króniko ku nan tabata tin i ora nan a haña e víris esei ta ta un mas i nan kurpa no por a pleitiá. Awor, esei ta Italia su loke Italia saka afó. Pero Italia ta e úniko ku a konfort den un ame a lesa òf aman buska, mihó bisa. ku a bisa esei. Ke men ke men tòg por ta wak e nana ku basta basta basta gran hopi hende ta muri paso nan tin un tití manera nan di un un un mesa kòrda kòrda. Awor un dies ku skol ta habri aki nan Aruba Mi ta wak cu tin dia scol cu ta habri dia binti di augustus, djesun scol cu ta habri dia binti cuatro di augustus y mi ta wak tres scol cu ta habri dia un di september na Aruba. Tambe nan a pone un lista, no un lista un manera un poster bo por yamele. Cu ta bisa ken tin cu bisti tapa boca y tene distansa social. A mi ta kere cu scolnan secundario lo comprende mas miho es distansa social, keme a mi ta kere nan bisa a aplique entre alumno cu alumno. Mi ta kere pa asina no a implementa um, distansa shosal entre alumno ku alumno den eskolnan sekundario dor ku nan mester bin ku nan mondkapje bisti. Nan ta bisa tambe, di p'e panfleto ta bisa ku si akaso mester tin un hende diagnostiká na cas cu e virus pa plis tuma contacto cu e scol que me mayor na avisa na e scol sea e maestro e director kikune nan ora eynan sa con pa sigui loke nan no a menciona riba e pan keme riba e flyer e panfleto con bmele ta laba man y hand sanitizing kikune etcetera etcetera. mi ta kere ora skol a kuminsá promé ku fakansa a kuminsá mi ta kere na implementá esei ke mi ta kere esei lo keda normal manera na haspri ke skolnan kaba mi ta kere mi ta gata het van uit asina e ta. Mi kier a papia over di loke e mucha muhé di Yoga Girl a papia riba social media, riba su Instagram. Um, bisa personanan bèrdat, nan a tag mi den e e persona ku a reposte, ke men ke kone e nannan. Ora mi a wak loke e persona a skibi, pasobra mi a lesa I despues m'a wak e video. Mi no a wak e video i des es lesa, ke m'a lesa promé. Maria ta hopi impaktá ku loke e persona a bisa. E ta manera, manera ami ta wak asina, bo a yuda e persona i aktualmente bo ta sakando tur kos na kla. Ke men, dor di abo e tin tur loke tin awendia. Um por ta berdad por ta asina pero mi ke men di um pakiko manera nan di e momento mi ta comprende porque e persona ta den su rabia pero kende ta nan bo e derecho pa pa papia di asina di djele djis pasobra wak then again loke yoga girl a bisa No tabata manera el a gaña. Sta el i manera si Aruba tabata su caso no tabata subi manera pan cayente y di ta berdad no ta safe anywhere pa biaha pero mi ta comprende dicon e personanan a rabia pasobra e manera cu el a bisele. Mi ta kere, mi no ta kere e mester a sugarcoatie pasobra e no a haciele, pero si el a sugarcoatie den sentido di ora el a bisa despues ora el a clai manera ami ta bisa laga e bom cay anto despues el a disimula loke el a bisa, anto mi ta bisa mi ta kere e nannan hopi hende a rabia. Pero, bosonan lo mester a ataka e den e forma e nan na manera bosonan a hasi el, bisai esei ta hopi fout. Manera nan a tag mi, ami no a comment e, m'a tene e comment pa mi mes, aktualmente mi ta bisando e den mi video, e momento ei mi lo ta keda nan den hotel. So tata pa ke men mi tata keda den hotel y ma bisa mi mi rumannan oh my God e koki ta gewoon weg nan ta atacando e mucha muhe aki di tur manera den men ke anto mi ta mira a mi bisa manera loke mi a kabe bisa ke men mi ta kere e no a e no a gaña Mi ta kere hopi hende a rabia di e forma ku despues e kera disimul'ele, anto ra bo sa manera kos ke kondena nan bèrdat. E ta un heavy topic pa papia di djele, e ta un heavy heavy ting pa bisa ku bo no ta advise di un hende pa bin Aruba e momento e nana mi ta komprondé dikon el a hasiel, pasobra e tambe tin su ser kerinan por ta ku kèr a bin Aruba i bo sa e ta bisa nan no bin. Atrobe mi ta bisa, Por ta e por a bis'ele den otro forma? Mi ta kere asina lo haya ménos atake, ku hendenan lo atak'ele ménos. Pero el a, tòg, mi ta kere si el a bis'ele òf nò den otro manera, tòg mi ta kere lo haya atake, tòg mi ta kere. Pasobra, then again, e no ta un arubiano. Ke men esei mi kere yega na djele e puntenan. Anto ke no ta un rubiano, nan a atak'ele di un forma, nan a asta. Ki nana, mi ta bisa mi tin hopi perguensa trita un Arubiano di e forma di kon e Arubianonan a aktua. Dikon mi ta bisa esei? Pasobra nan a nan a hinka su yu, nan a menas'ele, nan a hasi hopi buya, nan ta take'era manera nan ta bisa cancel her, manera nan ta bisa na ingles. Anto mi ta bisa djis pasobra el a bisa algu ku ku ta bèrdat ku tato tin hopi kasa na Aruba. Ami lo bisa no ta no bin ya mi no ta bisa no bin Aruba pero den sentido no ta safe pa biaha i un parti di mundu aktualmente mi ta kere no ta wise pa hasiel e si bo ke hasiel e dal bai pero kòrda tene social distancing bisti bo mondkapje Um, ya, aktualmente personanan ku ta saliendo fe hul fe Aruba dor ku nos ta kódigo oraño mi nos a si nos por a subi kódigo kòrá. Mi no sa kuantu kasa bo mester tin pa tin kódigo kòrá, pero sa di manera bo tin ku keda den kuarentena ora bo yega e otro pais, ke men bo tin ku keda por lo menos dos siman di kuarentena ke men Bo ta kier ta manera lógiko lógika pa biaha? I don't think so. Pasobra si bo ta bai pa dos siman vakansi, guess what? E dos siman ei bo tin ku keda den kuarentena. Like, o sa, mi sa ku Hulanda ta implementando e pa e tur hendenan ku a sali fi Aruba, pa Hulanda, pa nan hasiel e. kema mi no sa otro partinan kon nan ta hasiele. Mi sa ku tuwi a stop nan viahe pa Aruba. Mi sa ku nan ta kuminsá bèk na sèptèmber. Um, kai la mi sa ku ta bula. Mi no sa si e otro aerolineanan ku ta bulando pa Aruba a kensel nan flait. Pero am si, ke maldishonnan, loke mi ke bisa boso nan ta simpel. No ataka un persona pasobra djis boso el a bisa algo di Aruba. Sta li manera boso nan deses ku boso nan a atak'ele, skibi yen kos, lalalala. Tur loke boso na acciona tin consecuencia y ora malesa loke e turistanan ta bisa cu yu manera nan nunca no a bin Aruba y nan no kier bin Aruba tampoco ta pone mi corazon kiebra pasobra mi ta bisa Nos mes komo Rubiano ta daña nos mes su reputashon pasobra djis persona nos no por a manera kontené nos rabia loke persona a bisa i e no a gaña. Kermendi, shonnan den futuro mi ke pidi bosonan pensa mihó promé bosonan aktua no ta manera ami ta bisa no ta tur am battles bosonan tin ku bringa. Choose your battle wisely. Paso den sentido di tur bedas tin nan consecuencianan y now ya, manera nan di mal fama tambe ta fama pero esey no ta e bedoeling ke men di esposa nan sa ke men ku bo. Di a paso tin muchu muher tambe ku a representa Aruba na na na Miss Universe. Ela, e pers, e no a gan, e ta naci. E ta naci na Colombia. Ke men e nannan e no a gaña. Djis boso el a bisti esei anto paso e ta representando Aruba boso na go off on her. Ok por ta e por a bisti atrobe di un otro manera pero den nan ken boso nan a go off on her. Ke men di Steli manera wak. Mi ta bisa boso nan ta mas flexible. Manera bosonan no por keda ataka tur hende paso nan ta bisa algo negativo di Aruba. Mi ta comprende bosonan. Ami tambe ta Rubiano, mi ta mi ta stima mi pa mi isla, pero mi ke men di mi no ta bay ataka tur persona cu ta bisa algo malo di Aruba. Pasobra mi no ta yega yu parti kere mi.